אריינקומען פריער אין די שמועס ביי די נאכט שיעור, נישט אלע בחורים זענען דא געווען ביי די נאכט שיעור, וויל איך איבערגיין נאכאמאל רעדן די גרויסקייט פון מקווה, ווען דער רבי האט מגלה געווען דעם תיקון הכללי, האט דער רבי געזאגט די ערשטע תיקון איז מקווה, דער רבי האט געזאגט זייער אסאך צדיקים האבן זיך געמוטשעט אראפצוברענגען דעם תיקון הכללי, וויאזוי מען קען פאררעכטן ווען א מענטש נעבעך פאלט אראפ און ער טוט עבירות. אסאך צדיקים זענען נפטר געווארן נאך פאר זיי האבן אנגעפאנגען אפילו צו קענען וויסן וואו מען הייבט אן אין דעם תיקון. דער רבי האט אויך זעהן אז אסאך צדיקים וואס האבן שוין אנגעפאנגען אביסל צו פארשטיין דעם תיקון זענען אינמיטן אוועק פון דער וועלט, אבער ברוך השם, געלויבט די אייבערשטער, אז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב געקענט אראפברענגען דעם תיקון הכללי, די צען קאפיטלעך תהלים. וואס דער רבי האט צוגעזאגט אז מען זאגט די צען קאפיטלעך תהלים, ט ז, ל ב, מ א, מ ב, נ ט, עיין ז, צ ק ה, ק ל ט, ק נ, און מען איז זוכה ווען מען פאררעכט אלע עבירות מען האט געטון, בפרט א מענטש האט געזינדיגט אין פגם הברית, ס'לויפט אים נאך, מען באשאפט קליפות מיט מיט. מסכם געווען די תיקון הכללי און דער רבי האט געזאגט די ערשטע זאך איז מקווה, א מענטש איז זוכה גייט אין מקווה טובל'ט זיך אין מקווה, די רוחות זיי קענען נישט גיין צוזאמען מיט וואסער, איינמאל א מענטש טונקט זיך איין אין פֿערציק ס' וואסער, מים ס' וואסער, ווערן זיי אויס, זיי פארלירן קאנטאקט, זיי פארלירן שייכות, זיי פארלירן, נישטא קיין סערוויס, נו ווי זאגט מען עס, נישטא, ווייסן נישט ווי צו גיין, זיי גייען צו די רוחות, זיי לאזן אפ דעם מענטש, גייט צום וואנט, נעמט זיך צוזאם, באשעפער איך וויל זיין א ערליכע איד.

מקווה אינעם אזעקת כלל, מקווה שאדט נישט, וואו א דאקטער שיאמר לו שמקווה מזיקת, א דאקטער וואס זאגט אז מקווה שאדט פאר א מענטש, אינו דאקטער כלל, דער רבי נעמט אים צו די לייסענס, דער רבי זאגט אים איר זענט קיין דאקטער נישט, א דאקטער שאדט נישט פאר א מענטש, אדרבה מקווה איז זייער געזונט פאר א מענטש, ווייל דער רבי מסביר צו קוקן די גאנצע תורה, אז מענטש האט פיל מיט לעכערלעך, און ס'ווערט אים פארשטאפט פון זיין שוויץ, און א מענטש גייט נישט אין שאוער, און ער גייט נישט אין מקווה, מיט און ס'קומט נישט אין וואסער, קען נישט ארויסגיין די שוויץ, ס'ווערט אים פארשטאפט און ס'איז זייער נישט געזונט פאר די בלוט. פארקערט אז מ'גייט אין וואסער, מ'נעמט א שאוער, מ'גייט אין מקווה, מאכט עס נאר בעסער פאר די מענטש. דא רעדט מען נישט יעצט אז די דאקטער זאגט דיר דו טארסט נישט גיין אין מקווה, דו האסט אן אינפעקשאן, און די אינפעקשאן וועל מאכן אז אנדערע מענטשן וועלן. ענדליך באקומען דאס עפעקשן, דאס איז א אנדערע מעשה, רעדט נישט פון דעם, דעמאלטס קענסטו נישט גיין אין מקווה, דעמאלטס האסטו יוצא זיין מיט טישו קאווע, מען רעדט יעצט, דער דאקטער זאגט ער ווייסט נישט, מקווה שאדט, וואס שאדט מקווה? מקווה שאדט נישט, מקווה איז א רפואה פאר די מענטש,